Faly miaraba antsika rehetra rehetra ah, manaraka an'ity vidéo ity ah. Izy ity moa zany izay vidéo ah, karazana ah, ah, tutoriel kely ah, ah, ho an'ny olona rehetra izay ah, maniry hanana an'ilay badge bleu. Ah, iriko angambany fa, ah, inoako angambany fa Mety mbola tsy tena betsaka ny gasy izany izay mba mitantara ohatr'izao izany hoe ahoana ny nazahoan'i Badja Bleu an! Dia ho tantaraiko anareo ato anatin'ity vidéo ity izany an, ahoana ny azahoanany ilay izy satria be dia be ny nanontany anah tao anatin'ny page an! Dia izy ity moa izany hitanareo ao amin'ny youtube an! Dia hitanareo koa ao amin'ny groupe privé-ako fa tsy ho partager-ko amina page fa izay manontany anah ihany izany no afaka mijery an'ilay izy ao anatin'ilay groupe. Dia mankasitraka anareo an! nanontany satria henoiko fa ohatr'izay ohatr'izay za zany mahatsapa an'izay hoe ilaina ny mahafantatra satria mangetaheta ohatrany ahy koa zao tamin'ny mbola tsy nalala de nangetaheta mba hahafantatra de izay zany no tsapako a de zay no mahatonga anahy mizara an'le izy fa tsy tsy resaka hoe misy avantage-ko na ohatr'izany le izy fa de fitiavana mizara fotsiny zany. Dia voalohany indrindra aloha izany hasehoko anareo inona ilay badge bleu. Ilay badge bleu izany dia ity. Ity eto akaikin'ilay soratra hoe Manchester City ity. Manchester City moa ny ekipa mba reveko. Dia ity no ataoko exemple eto. Dia ity badge bleu ity izany. Ny dikan'io izany dia hoe confirmer Facebook izany fa tena page authentique. Izany hoe page-ny Manchester City a officiel zany a ilay page zany hoe raha misy page hafa zany any hoe Manchester City a de tsy isan io badge bleu io de tsy tsy izy zany zay tsy officiel fa ito ihany ny officiel zany hoe a a ho ana a io zany ny officiel e tsy tsy hitako moa zany ze hitantaraina azy ankoatran'izay fa ny manana an'izy io zany a de izay officiel ihany, zany hoe raha misy pejy fosika zany any de io ihany ny marina, azonareo le izy e, io zany le page bleu izay tadiavan'ny olona maromaro. Dia izy io moa izany an, tsisy tsisy hoe mivarotra azy aloha e. Tsisy hoe mivarotra azy aloha izany hoe hoe raha ohatra izany nareo mahita amin'ny internet hoe izay mivarotra badge bleu dia tsy possible izany. Gratuit io ary izay mangataka no mahazo ary izay mahafeno ny conditions. Izay, averiko ihany an, izay mangataka no mahazo an'ilay izy amin'ny Facebook ary izay mafeno ny condition. Izay ihany izany no mahazo an'io fa tsisy mivarotra io n'aiza n'aiza fa any amin'ny Facebook ihany. Izany hoe raha misy olona miteny anao izany hoe fikafika dia tsy hisy fikafika fa ianao fotsiny no miketrika dia mahazo an'ilay izy, izay izany no ho tantaraiko ato anatin'ity vidéo ity, tsisy fikafika izany ilay izy, tsy miteny aho hoe tsy maintsy mahazo an'io raha aorianan'ny fijerenao an'ity vidéo ity aho fa ianao no mamaritra an'izay mety ho lanjan'ny ho lanjan'ny izay fazahoana an'ilay badge izay. Dia tiako marihana moa izany fa za dia manana bac plus quatre amin'ny communication, izany hoe resaka communication izany no tena spécialité-ako an, dia za koa moa nanao ohatran'ny karazana ohatran'ny mba mahazo certificat amin'ny internet ireny mianatranatra an'ireny amin'ny resaka réseaux sociaux aho, dia izay no entiko miresaka aminareo androany. Dia ny tenako moa izany tsy hoe mahay be fa mba mijery an'izay aho dia mba tia mizara. tahaka an'izay izany ilay izy. Dia ankoatra an'izay izany an, ireto avy an ny karazana zavatra tsara ho fantarina izany ao anatin'ilay izy. Misy aloha ny atao hoe rehefa ao anatin'ny fangatahana ilay badge bleu izany nareo dia misy condition vitsivitsy izay takian'ny Facebook. Ao anatin'izay izany an, mily nareo zany a olona na entreprise ao anatina secteur anakiray zany hoe ohatra zany hoe ohatra zany hoe i Rayane mpihira i Yane mpanao politika de Yane entreprise mpanao an'zao a de zay zany a no ilana an'le izy zany am'zay Ny badge bleu zany a tsy omena tsy omena ohatra hoe ohatra hoe page a page mankafy foot ohatra zany le page a de mitantara resaka foot eo a de tsy manome an'zay na hoe na hoe resaka mime ohatra le le page a de tsy manome an'zay ny facebook hoe badge bleu fa mila misolo tena olona na misolo tena entreprise zay ihany no omen'ny facebook an'le badge bleu. Tsara ho fantatra aloha izany izay. Dia ankoatran'izay moa izany misy hoe misy hoe gazety, misy eny e, ireny moa izany karazana entreprise ihany e, gazety sy ny sisa sy ny sisa ireny. Dia ankoatran'izay an, Misy zavatra, ito moa zany efa tantaraina ato ihany le izy zany fa avy eo moa ny olona, le izy somary com compliqué kely ihany. Io efa tantaraiko ito efa tantaraiko ito ihany moa zany hoe represent representer une personne, une entreprise ou une entité enregistrée réelle zay zany le izy. De unique zany le izy, zany hoe olona ray Zany hoe raha ohatra zany ianao olona iray ka manana page maromaro de page iray ihany no afaka mahazo badge bleu otran'izay ilay izy de ny complet zany a zany hoe za moa zany rehefa misy olona manokatra page zao de za mi-conseiller foana hoe fenoy tsara daholo izay zavatra tokony ho fenoina ao anatin'le pejy fa tsy avela bangy eo, iny zany anisan'ny fijeren'ny facebook fa tena matotra le olona Ary tena vonona ny asa ao aminy. Dia io moa izany ilay farany tena sarotsarotra kely aho hoe célèbre na hoe malaza. Ilay malaza izany an, azavaiko kely manko izy io fa nisy olona niteny anah hoe hoe misy olona somary tsisy dikany hoy izy nefa mahazo an'ilay izy. Tsy hoe tsisy dikany moa izany fa tsy ohatr'izay ny filazany azy fa tsy tena hoe olona manao ahoana akory nefa mahazo an'ilay izy. Kanefa ilay izy an, Tsy izay ilay izy, ianao tsy hoe malaza eran-tany ohatra izay vao mahazo an'ilay izy fa malaza ao anatin'ny secteur misy anao. Ohatra hoe mpihira ianao izany an, dia malaza ianao ao anatin'ilay izy. Ohatra hoe mpanao gazety ianao an, dia malaza ianao ao anatin'ilay izy. Mpanao politika ianao an, dia malaza ianao ao anatin'ilay izy. Izay fotsiny ilay izy izany. Dia izay izany a no tena iasana. Ao anatin'ny réseaux sociaux moa izany dia resaka izay manana talent naturel, izay ilay izy, izay manana talent naturel no tena omen'ny réseaux sociaux avantage. Izany hoe izay olona miketrika ao anatiny, ao anatin'ilay réseaux sociaux izany no mahazo an'izay mety an'izay spotlight izay zany, izay izay jiro izay zany e, fa tsy tsy izay tsy ho an'ny olona rehetra zany le izy fa ho an'ny olona izay mazoto miketrika, izay zany le izy, mila miketrika zany ianao ao anatin'ny internet indrindra indrindra satria réseaux sociaux ilay resaka. Dia ohatran'izay zany ilay izy a. Dia somary tantaraiko amin'izay zany a, somary sur le terrain kely amin'izay zany no tantaraiko izao. Ohatra zany ianao hoe mpihira dia mila malaza ianao anatin'ny secteur-n'ny mozika ohatra. Na ohatra ianao hoe inona koa ohatra personnalité publique zany ianao dia mila malaza ianao zany amin'ny secteur misy anao, izay fotsiny ilay izy. de ahoana le atao hoe malaza? Ny atao hoe malaza zany a de izao ny astuce a, tsy hoe astuce moa zany fa karazana zavatra jeren'ny facebook ao anatin'izay critère izay, azonareo? Facebook zany a tsy mijery, tsy mijery an'izay ao anaty facebook Anisany le izy fa tsy mijery tsy mi compte be zany an ny zavatra ao anatin'ny facebook ndao lazaina ohatra ianao hoe tena un million d'abonné ianao ato am facebook an kanefa ianao an tsy tsisy miresaka anao any ivelan'ny facebook an dia tsy ahazo badge bleu mihitsy ianao azonao tsy mi compte zany an ilay resaka Ahh abonné aloha ato am Facebook izany hoe na mille abonné ary ianao dia efa afaka mangataka an'io a! Mety hoe be mpanaraka be ianao any am réseaux sociaux hafa fa ato am Facebook ianao no mille abonné! Dia ohatr'izay ilay izy! Tsy mijery be ny ato am Facebook izany Facebook ary rehefa rehefa manao an'ilay izy. fa ny any ivelan'ny Facebook io moa le olantsika kely eto Madagasikara foana hoe euh, matetika matetika zany ny ny eto Madagasikara dia euh, ny ato amin'ny Facebook no tena mandefa ny any ivelany ohatra tsy tsy tena tsy tena ketriketrehan'ny sasany fa zay zany ny tena jeren'ny ny tena jeren'ny Facebook ny any ivelany zany ohatra zany ianao hoe hoe ianao zany ohatra zany mpihira de jeren'ny Facebook hoe ahoana ny hiran'izany olona zany ao amin'ny YouTube be mpanaraka ve izy ao amin'ny YouTube be mpanaraka ve izy ao amin'ny Instagram be raha ohatra hoe atao recherche eo amin'ny Google ve izy de mipoitra eo ny anarany ohatran'izay le izy zany dia ny lien na réseaux sociaux anao hafa zany no ampiarahana amin'ilay izy. Dia ankoatran'izay, ankoatran'izay izay tena tena mahomby, tsy hoe mahomby moa zany fa zay no tena jereny aho hoe ianao ve resahan'ny presse, resahan'ny mpanao gazety ve ianao? Ohatra hoe misy site na site na gazety dia hita ao ianao, ohatr'izay zany no tena tadiavin'ny Facebook amin'ilay fangatahana ilay badge bleu. Dia jereny ao ianao izany hoe mipoitra ao ve izany ilay ilay olona ity olona mangataka azy ity a, dia dia iny izany no hanekeny sy tsy hanekeny an'ilay izy. Izany rehetra rehetra izany moa izany tantaraiko anareo satria zavatra réaliste kokoa izany izany tantaraiko izany fa tsy tsy mivarotra nofinofy aho. Sao mivarotra nofinofy aho fa zavatra réaliste zany hoe raha te hanana badge bleu zany aho dia mila miketrika ao anatin'ilay zavatra tianao dia iny zany no mahatonga an'ilay iza tsikelikely. Aza eritreretina be akory ary hoe mila badge bleu ianao dia zay foana ny ataonao an-tsaina fa ataovy ilay ketrika anao dia tonga ho azy eo ilay badge bleu. Ohatran'izay ilay izy. Dia avy eo amin'izay moa. Ameno an'ilay formulaire tsika misy an'l io lien io ataoko eo amba eo ambany eo a dia afaka idiranao ao dia misy hoe anty remplir ce formulaire dia cliquenao io sokafanao ny eo akaiky eo a ato amin'ny ordi aloha ilay izy azafady a dia sokafanao eo akaiky eo a ny compte Facebook-nao a dia sokafanao io lien io a dia misy an'ity hoe remplir ce remplir ce formulaire dia izay izany a no atao. Zay zany ny condition rehetra rehetra rehefa vory zay rehetra rehetra zay dia afaka miditra ao anatin'io ianao a. Dia mila atao scanner-na ny raha olona ianao a dia mila scanner-na ny CIN anao na passeport ray amin'izay zay mety aminao a. Dia raha ohatra hoe entreprise ianao a dia mila omanina scanner-na daholo izay document rehetra rehetra momba an'izay entreprise-nao zay. dia miditra ao anatin'ny remplir ce formulaire article izao. Dia ao anatin'izany moa izany misy matetika moa izany le profil azo certifiena fa page aloha izany resahantsika eto fa ny profil somary sarotsarotra satria ho anjareo efa malaza any andafy any ireny fa page no resahantsika eto dia io izao ohatra Manketo amle hoe page de cocher-na ilay page de misy page ao misy karazana page zany nenahy zany ty za moa zany manana page hafa sy page n'ity namako ty de afaka tsindrina le izy tsindrina le page nao zany de mety daholo ke moa le izy zany na permis de conduire na passeport na CIN Ny dia ireto moa le hoe ho an'ny ho an'ny entreprise misy hoe déclaration fiscale sy facture de service récente sy statut de société ireny izany le izy de ampidirina le ampidirina izany le le izy ampidirina izany izay zavatra niscanena izay de io amin'izay hozy izy miteny izy hoe asehoy ianazy ary hoe olona malaza ianao na olona manana ny autorité ao anatin'ny secteur anao zany an misy interet public zany hoe ny reputation anao indrindra ao anaty internet zany no tena jeren'ny facebook de enao zany no mijery hoe ohatra hoe ao anatin'ny mozika enao ohatra na ohatra hoe ao anatin'ny gouvernement enao ohatra na mpanao politika na mpanao sport enao atleta na ohatra hoe gamer enao ohatra tsy fantatro an na createur enao na influenceur ohatrohatr'izany zany an Dia izay izany no tsindrianao ao. Raha mieritreritra moa ianao hoe malaza malaza ianao ka misy zavatra hafa tianao hatao anatin'ilay izy dia tsindriana eo. Dia ampidirina moa izany ny pays avy eo ohatra hoe Madagasikara, Madagasikara dia dia décrivenao eo izany hoe ohatran'ny ahoana ny olona manaraka anao, inona ny zavatra mahaliana azy ao anatin'ny pejinao. Dia afaka soratanao eto ambany moa izany ohatra hoe pseudonyme anao ohatra ohatr'izany hoe ohatra izany hoe Raio na Raianina tsy haiko dia iny ataonao nefa ny anaranao feno ohatra hoe Rakoto zao zao zao dia fenoinao eo ny anaranao feno izay ahafantarana anao koa. Ireto amin'izay ilay lien niresahantsika teo. Eto amin'izay ilay le andresantsika teo izany hoe raha ohatra izany ianao ohatra hoe manana lien ohatra hoe Twitter, Instagram izay izay hitanao fa be mpanaraka ianao any an, tsy voatery izay koa, na koa ohatra hoe mipoitra tamina gazety ianao, misy interview, misy presse miresaka anao dia ataonao eo daholo izay lien rehetrarehetra izay. Ohatra hoe any amin'ny TikTok ianao misy mpanaraka be dia be an, afaka ataonao eo daholo izany. Izay izany no anehoana any Facebook fa hoe mendrika an'ilay badge bleu ianao. Dia avy eo envoyer ilay izy. Dia alefa ilay izy dia miandry an'izay valiny eo. Mety mamaly izy hoe tsy mety, mety mamaly izy hoe ok. Tsy maninona fa raha ohatra hoe mbola tsy manaiky izy dia Avy ataovy ihany aloha izay ataonao a, tohizo ihany izay tokony ataonao a, manaova mipoitra amina gazety a, manaova mipoitra amina, io moa izany ohatr'izany daholo ny olona malaza fa tsisy fikafika izany izany a, ny olona malaza na any ivelany ara dia manana manana agent mihintsy izy a, mikarakara anazy a, mipoitra any anatina gazety ohatra na magazine dia ireny no miketrika an'izany, Normal zany tsisy zavatra fikafika zany fa otrzany daholo ny ataon'ny olona rehetra rehetra eratany zany hoe enao a afaka miady enao mipoitra any amina gazety sy ny sisa sy ny sisa satria enao olona miketrika otrizay le izy zany ny olona miketrika zany any tena tian'ny facebook no omen'ny facebook an'ireny de ohatran'izay ilay izy a. Dia ankoatran'izay moa izany ny tiako resahana koa hoe aza dia marina fa samy te hahazo an'ilay izy daholo fa aza tena mijery be an'izay fa aza variana amin'izay fa niketrika anao tohizo foana fa za ary milaza anao fa mety Facebook indray ny tenanao sao dia omena badge bleu ianao rehefa tena mandeha tsara ilay zavatra ataonao. Dia ohatran'izay fotsiny ilay izy ry zareo a. Dia ohatran'izay. Inona koa ny azoko tantaraina ankoatran'izay? Dia izay angambany ry zareo. Sao dia misy adino kely fotsiny an. Io izany an, tsisy tsisy hoe tsisy hoe magie magie e! Fa isika fotsiny izany no mijery an'azy hoe ianao mety tsy fantatr'olona be ohatra eto Madagasikara, ianao mety tsy mety tsy fantatr'olona be ohatra any ivelany fa ianao an, miketrika ato anatin'ny internet ohatra hoe manana service ianao na misy zavatra ataonao izany ato an dia afaka jerena ato amin'ny internet izany, mety manana site web ianao an, mety ohatrohatr'izany rehetra rehetra izany azo atao eo daholo e! de zay fotsiny ny aseho am Facebook fa fa otran'izay ianao de rehefa tapenao am Google ohatra de inona no mipoitra momba anao a de reny no tena jeren'i Facebook zany hoe mendrika an'izay ve ty olona ty hoe manana badge bleu otran'izay le resaka badge bleu ry zareo a de mankasitraka anareo a nijery hatram farany a. iny notantaraiko iny moa zany tsisy hoe fikafika inona fa zavatra réaliste tsara no tantaraiko anareo de tsy andainga aminareo koa hoe ohatr'izao sy ohatr'izao aho fa ohatran'izay no fomba ahazahoana anazy aho de anjaranao no miketrika anjaranao no manao izay mampandeha ny activité anao de tonga ho azy eo ihany ny badge bleu de mankasitraka anareo nijery hatramin'ny farany Dia izy ity moa izany ho an'izay mijery azy any moa izany mahita azy fa tsy dia tena ataoko amin'ny Facebook loatra fa tsy dia tiako hoe atao ao fa amin'ny YouTube sy amin'ny groupe Facebook manokana izay mihidy. Izay ihany no misy anazy dia mirary soa anareo rehetra rehetra ary mandra-pihaona indray amina tutoriel manaraka.